Ĩno ndũmĩrĩri nĩ ya mwanake mũgĩkũyũ, mũthuri mũgĩkũyũ, kana o kamwana kanini kamũgĩkũyũ kahĩĩ. Reke niĩ ndĩmwĩre njamba citũ, twĩna mathĩna maingĩ mũno, na mathĩna maingĩ marĩa twĩnamo ti atĩ nĩ ũndũ tũtionete mĩnyaka njĩra-inĩ citũ iria tũgerete, na ti atĩ tũticemanĩtie na mbeca na tũgakorwo tũgĩthũkũma. No rĩrĩ, nĩ twagire mũbango. Ũngĩrorera atumia aingĩ a Gĩkũyũ kana ona atumia aingĩ a mbiacara, mbeca ciao matithiaga marekereirie ovyo ovyo. No rĩu wĩ Mũgĩkũyũ rĩ, watuĩkire mbeca ciaku tondũ wĩ mũndũrũme, mbeca ciaku o ũrĩa ũrathũkũma, wathũkũma ciaingĩra mũhuko ũyũ cikaumĩra mũhuko ũrĩa ũngĩ ciĩna nginya mathirĩ mangĩ tofauti. Rĩu nĩkĩo ũrakora Agĩkũyũ aingĩ ona mũndũ agĩkinyia mĩaka ĩho rĩ Ena mathirĩ maingĩ mũno, mĩako akire ĩgĩkinya o foundation akĩmĩtiganĩria hau. Mabengi nĩ mamũteng'eririe, kwoguo mũndũ ũyũ ena mĩrimũ mĩingĩ mũno nginya ĩĩ ĩramũteng'eria nĩ ũndũ wa ma heart attack na ma blood pressure na maũndũ ta marĩkũ? No mũtumia kana nĩ thũkũma endagia na ũthiũ morie ona thoko-inĩ. Ũkoraga mũtumia ũcio ara save ciringi ona okorwo nĩ ikũmi kana kĩbaũ kana igana rĩmwe o mũthenya. Mũtumia ũcio mũico wa mweri ũgakora acĩvĩte ngiri ithatũ kana ngiri ithano, ũgakora nĩ acikia kĩama-inĩ kĩngĩ kĩa vengi, ũgakora nĩ aheo ngiri twendi, nĩ aheo ngiri bĩbute, nĩ agũra kaburoti. O mũthenya mũtumia ũcio ũgakora he kaũndũ areka. Kũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ mĩaka ikũmi ĩgĩthira-rĩ, Akĩte nginya nĩ gũkorwo ena flat Kayole. Nĩguo kana tiguo? Flat ĩyo ĩgakorwo nĩ ĩramũhe ngiri igana kana kĩndũ ta kĩrĩkũ. No rĩu we mũndũrũme watuĩkire no ũingĩrire kĩrabu-inĩ o mũthenya. Maraya na njohi na maũndũ ta mau. Rĩu rĩ, nĩ tũkiuge o mũthenya nĩ ũrakĩhũthĩra ciringi magana matatũ. Ciringi magana matatũ o mũthenya rĩ, atĩ nĩgetha ũcemanie na arata rĩ, nĩ ngiri kenda o mweri. Rĩu ũngĩhũthĩra ngiri kenda o mweri-rĩ, nĩ kuga mwaka ũgũkorwo ũhũthĩrĩte hakuhĩ ngiri igana rĩa ikũmi. Korwo mbeca icio nĩ waci save mĩaka ikũmi-rĩ, ũngĩakorwo ũ save ĩte mirioni ĩmwe na mbeca. Rĩu mbeca icio nĩ tuge ta rĩu ũcikĩtie kwa insurance, ũkagũra life insurance. Mbeca icio ũngĩtua kũrĩhwo benefit ũkarĩhwo ciĩ ta mirioni igĩrĩ. Ĩ tondũ mbeca ici ikĩrĩ na maciaro o mũthenya? Na ũguo nĩguo atumia mekaga. No ithuĩ arũme nĩ twatuĩkire andũ a kũira mũno. Rĩu kwoguo we ona ndũ, no ũrigwo ũrĩa ũra save ciringi magana matatũ cigũtware kũ? Rĩu ũrĩa gũgũthiĩ atĩ aa ka ikũmi gegĩthira rĩ, we ũrĩ o hau ũguo. Ũraina o rwĩmbo rwa thĩna o mũthenya, na gũtinda mũng'etho. Nyũmba itũ no mũhaka twĩtĩkĩre gũcenjia, no mũhaka mũtũrĩre witũ ũyũ tũũcenjie. Ũhoro ta rĩu ũngĩũka barabara ĩtagwo bypass, ĩ ta rĩu ĩno bypass ĩno ĩrakirwo ta rĩu kuma Mombasa Road ũguo gũthiĩ nginya Rũirũ, o mũthenya kũrakwo kĩrabu kĩerũ, o mũthenya nĩ bar ĩrakwo, na andũ aingĩ arĩa mara target wo nĩ arũme agĩkũyũ. kuma nairobi nginya naivasha nginya rimuru mbaa tu nocio twatuĩkire twakaga ta ta wĩgũthagũthe haha ũguo wĩyũrie atĩrĩrĩ nĩ ũrĩ wathiĩ gũthuguma ũngĩthiĩ gũthuguma rĩ ũkoraga mwene kĩrabu kĩu rĩ hena ngoroba arambatia o ũrĩa ũrathuguma we no nyo- no ngoroba ĩramba no we kĩrimũ gĩkĩ nĩ ũinũke ũkĩgũthanaga na ngari ũtukũ ũinũke ũkĩhũragwo nĩ mĩkora atĩ tondũ nĩ waregire kũinũkaga tene nĩgetha ndũgakorwo nĩ mũkaguo atĩ kana no mũhaka atĩ ndiru ciĩkagĩrwo mba ndiru itiĩkagĩrwo mba thikũ ici kwĩna nginya internet koguo kĩndũ gĩothe ũrenda gũcaria kana nĩ thoko ya kĩrĩa gĩothe ũrendia kana nĩ avocado kana nĩ kĩ no ũkĩonere intaneti-inĩ to mũhaka muonane na mũndũ mba nĩ tũregeni biacara ici cia mba tondũ ona andũ aingĩ arĩa manyua njohi korwo no makwĩre rĩ andũ maragia coba ithaa rĩmwe. Mau mangĩ nĩ ũmaraya na maũndũ mangĩ maingĩ mũno tondũ wa rĩrĩ, ũkĩrĩirwo, rĩu warĩo nĩũĩ nĩ ũgũ create rules, ĩ rĩu ũkerekere, no rĩu no mũhaka tũtige mĩtugo ĩno. Ta rĩu rĩ, nao atongoria aitũ no mũhaka manjie gũtwakĩra hall na andũ magacemanagia kũu. ta rĩu ũngĩthiĩ India ũkoraga andũ nĩ drama mareka ũgakora okorwo nĩ community ĩyo rĩ hwainĩ harĩa yacamania rĩ yathiĩ kwaria maũndũ mangĩ maka no to mũhaka tũcamanagie ba nĩguo kana tiguo ona wathiĩ na gũkũ western ũkoraga andũ rĩrĩ mareka maũndũ ma bull fighting kana maũndũ ta mau kũrĩa kũngĩ rĩ ũkoraga nĩ mathako andũ mareka koguo ũgakora rĩrĩ nĩ mwa, nĩ mwa produce njorua cia maũndũ mangĩ maingĩ na rĩrĩa mwacamania andũ erĩ atatũ rĩ mũngĩkorwo mũkwaragia ũndũ wa gwakana rĩ bũrũri nĩ ũgũthiĩ na mbere okorwo nĩwe mwana waku agũkwamĩte handũ rĩ nĩ mũkwaria na mũtuĩke agũteitha agũteithania na mĩario no gũtingĩtuĩka mũgĩkũyũ wothe harĩa angĩcamania nĩ njohi-inĩ ũhoro ũcio no mũhaka tũũkũmithie na tũũrege ithuothe handũ hothe hena mba ithatũ hagakoragwo na kĩharo kĩngĩkĩrwo ũndũ ta hũru kana ũndũ ta ũrĩkũ no mũgĩkũyũ kahĩĩ kahĩĩ gaka gaitũ niĩ ndĩ kahĩĩ no mũhaka ni take responsibility ya maica makwa kana ngũ save ciringi ĩmwe kana igĩrĩ tondũ atumia aya aitũ wamona kĩrĩa kĩratũma matwake rĩ matiratwaka nĩ gũkorwo atĩ mena hinya kana mena mbia gũtũkĩra no nĩ gũkorwo mena mũbango gũtũkĩra reke message ino spread kwĩ mũndũrũme wothe kana nĩ mwaka ũkoragwo naguo kana nĩ kĩ mbeca itionagwo nĩ ũndũ wa gũthiĩ ciũthi-inĩ atĩ nĩ gũthiĩ sport pesa nĩ gũcĩbu ciringi ĩmwe ĩmwe ĩmwe ĩmwe korwo ajenga karũme no makwĩre mendagia makara no mũndũ ũcio agacĩbu ciringi ĩmwe ĩmwe ĩmwe na igatuĩka mbeca nyingĩ mũno nĩguo kana tiguo andũ arĩa othe manaka maũndũ manene makwĩraga kũrĩa maimire tũrungu vĩ Eh, thiĩ marigiti ĩno ũgũkora mũndũ ũrakwĩra niĩ rĩ ndarĩ ndarĩ ndakuaga na mũgogoteni rĩu ndĩ na rori ciakwa inya ithano tondũ mũndũ ũcio nĩ ebangire no nĩ tũtigeni kũrĩra mba tũtingĩtuĩka ithuĩ no tũragĩire mba atĩ nĩgetha tũgacamania atĩ tũ- atĩ nĩkuo mĩcoro ĩrĩ gũtirĩ mũcoro wĩ kũu gũtirĩ mũcoro wĩ kũu kũu nĩ kũũrĩra tũũrĩire na kũu ũguo nĩ mathĩna maingĩ mũno mekuo rekeni tũ take responsibility tũrĩ agĩkũyũ rekeni twambĩrĩrie gwĩka maũndũ ma gwakana na no tũtige ũiru no no ũhoro ũyũ atĩ gũtuĩka no tũkũinamĩirie tondũ nĩ woka na V8 ma- mĩtugo ĩyo nginya ĩregwo tũrenda mũndũ ũroka handũ ha ũke ũnjĩre wĩna V8 ya mirioni ikũmi rĩ njĩra nĩ wakĩra anake kaũndũ nĩ waigua meroragĩre kana mekage ta teknika ũguo ũkoya anake a ikũmi ũkamera nĩ ndamũgũrĩra indo cia plumbing na nĩ thirĩ koguo mĩaka mwaka ũmwe ũgĩthira nĩ mũkũndĩha tũtuĩke a gũkumania andũ arĩa mena ciĩko cia gwaka no tũtingĩtuĩka atĩ tũragũtambũra tondũ nĩ ũragũrĩra andũ aingĩ mũno njohi kĩrabu. Ati kana tondu ni woka na ngari ya goro na ringi ni ya kuiya. No muhaka to take responsibility. The Kikuyu man, we have to take responsibility. Ti ati ni guciarwo ati kwa njomo kungituma utonge. Ni tondu ta riu nie ndigũkũhitha. Korwo no wikwo profile ya andu aria manakorwo anene muno nginya thirikari-ini cia Kenyatta. Andu ta ona Gicurũ na ni sorry muno kumũgweta mundu ta Gicurũ uria wari munene muno hindi ya Kenyatta. Ciana ciake ũgũkora rĩngĩ cioreire njohi-inĩ, ona andũ ta Josphat Karanja, ũkoraga ciana ciao cioreire njohi-inĩ, ona itonga ingĩ nyingĩ mũno ona itũra rĩanyu nĩ ũĩ ũguo, o mũciĩ gũtirĩ mũciĩ ona ũmwe wa Gĩkũyũ ũta affect-ĩtwo nĩ njohi ici, tondũ wa o mũthenya atĩ kuga, na cianjagia kahora kahora, ũkaiga he reke ngerere hau ngarĩrie ma boys, anga reke ngerere ho ngone ithe wa ng'ania, ĩtĩkĩra gũikara gwaku ta kĩrimũ. ikara hena tũmahũa ũrarora rora ũguo inũ menya maũndũ ma internet thoma kothi ĩngĩ ĩngĩgũteithia nĩgetha waima wĩra rĩ to mũhaka ũikare wĩ idle kana ũgũkorwo nĩ gakware kangĩ wakombora kana he kamũgũnda fulani wakombora kana hena kagombe wathiĩ wagũra kagombe ka raithi ta rĩu ũguo thaa ici kwĩna kĩangazi ũgakagũra ũgagatuĩra mĩeri ĩrĩ ĩgĩthira ũgakendia yani ũkorwo rĩrĩ meciria maku nĩ mararuta wĩra no gũkoragwo atĩ ũrarutithia meciria 0% wĩra rĩ na nĩ ũrenda gũtonga rĩ atumia aya magũtwaka mani nginya rĩu tiga tũnyũmba ũguo ta rĩu atĩ mũraiganga twa nyeki mũgwakwo cia ngoroba niĩ ndigũkorwo na inyuĩ niĩ ũrĩa ngwĩka nĩ ngũtake mũbango no nawe rĩ ingĩkwanj take mpango the kikuyu man we have a duty we have a duty tutigũthira twĩroreire nĩguo kana tiguo ngai amũrathime niĩ njĩtagwo ndũng'ũ na nĩ mũkũigua message ciakwa nyingĩ mũno tondũ ndigũtigithĩria nĩ ngoragwo ngĩaria facebook page-inĩ facebook yakwa ĩtagwo john ndũng'ũ na ũngĩ nyenda kũnjarĩria nĩ 0722 733 882 niĩ nĩ ndatake responsibility twake gĩkũyũ tũkorwo tũrĩ andũ me mena mĩri yagĩrĩire no ti andũ o hĩndĩ ciothe atĩ marainainio nĩ ĩ na karũthanju ngai amũrathime amen